Сәлам дусларым, матурларым. Татар дигән проектыбыз дәвам итә. Бүген проектта мин сезгә Әлмәт малай Рәфис Камалов турында сөйләячәкмен һәм аның Татарча планшет дигән проекты турында. Бик кызык булачак. Милли темага әйләнеп кайтып, уенчык кибетенә кергәнегез бармы? Киштәләр сыгылып тора. Монстер Хай, Фиорби, Нинза. Ирексездән уйланасың, безнең Шүрәле, Әминә, Мырау батырлар кая? Баксаң, нәниләр аларны белми дә, чөнки мондый уенчыкларны көндез чыра яндырып эзләсәң дә табам димә. Сер түгел, нәкъ менә сабый, уенчык аша, сөйләм телен камилләштерә, зур дөньяны танып белә. Ә нигә бу эштә аңа татар уенчыклары ярдәм итми соң? Татарстан кибетләрендә татар уенчыкларын эзләп тапмагач, Айгөл Бәдретдинова ни өчен буш базарга, берәүнең дә үз продукциясен тәкъдим итмәвен ачыклады.
Дүрт яшьлек Зәмирә белән ике яшьлек Камилә лего шәһәр җыя. Бу аларның яраткан уенчыклары. Татар гаиләсендә татарча гына сөйләшәләр, әмма милли тәрбиядә бу гына җитми, ди әниләре, рус сүзләрен кыстырырга яраталар. Садикта нинди уенчыклар белән уйныйсыз?
Кукла белән. Кукла белән?
Ә нинди куклалар бар? Большие и маленькие. Нәрсәдер җитеп бетми. Менә татар уенчыклары булса, мин бик шат булыр идем. Без инде аларны алырыйк балаларга, әзерәк татар телен яхшырак өйрәтергә. Бу татар уенчыгы дип Әйтеп булмый. Әйтеп булмый андый уенчыкларны. Әй, андый уенчыклар юктыр миңа калса. Бу чыннан да шулаймы, татар уенчыкларына кытлык бармы? Моны ачыклар өчен без Казанның иң зур уенчык кибетләренең берсенә, Тылсымлы балачак дөньясына юл тоттык. Уф, нәрсә генә юк, машиналар, роботлар, автоматлар, әмма татар курчаклары күренми. Руслар һәм чит илнекеләр бар, мәсәлән, менә Шарлотта, Маша, Любаша да бар. Бәлки татар уенчыгына сорау юктыр, сатып алучыларның үзенә сорау. Уен аша өйрәтергә кирәк. Мин андый уенчыклар үзебезнең националь уенчыклар күргәнем юк. Әлбәттә кирәк.
Ә түгел урысча теге унтиклар ниләр. Димәк, ихтыяҗ бар. Ахыргы вакытта чыннан да гм татар унчыкларына татар милләте символикалы курчаклар, например, әйме, татар азбукасына, алифбәсенә кызыксыну бар. Товар белгечләре һәм менеджерларга да мөрәҗәгать иткәннәр. Без аны җиткердек, ну, хәер, көтеп торабыз инде алардан җавап.
Мин бу репортаж белән килешәм, чыннан да безнең татар дөньясында татар уенчыклары бик әз, юк та дисәң дә була. Шуңа да карамастан, Рәфис Камаловның хыялы тормышка ашты. Ничек икәнен видеода карагыз.

Бер, ике, өч, дүрт, биш, алты, җиде, сигез, тугыз, ун. Әйдә әле төсләр исемнәрен һәм һәрбер хәрефкә туры килгән сүзләрне өйрәник. Кызыл, сары, зәңгәр, көрән, ал, ак. Ракета, суган, төлке, учак, үрдәк, алъяпкыч, щетка, шалкан, чана, ваза. Әйдә әле шигырьләр өйрәник. Әтисенә Әминә тәмле әйрән китерә. Әлбәттә, әтисе әйрәнне тиз-тиз эчеп бетерә. Түбәдән тамчы тама, тынычланмый, тып та тып. Тиздән ташны тишеп чыга, булмый аны туктатып. Мендәргә менеп утырган безнең ялкау мәчебез. Тычкан тотарга теләми, инде хәзер нишләрбез? Өйдә бүген зур бәйрәм, Өстәл өстендә әйрән, Өчпочмаклар һәм бәлеш, Һәркемгә тияр өлеш. Дөя рәсеме ясаган дәфтәренә Данияр, Инде хәзер укытучы малайга бишле куяр! Тикшереп карыйк әле үзеңне, Яхшылап өйрәнгәнсең микән? Э хәрефен тап. Бигрәк уңгансың икән! Елан сүзе нинди хәрефтән башлана? Дөрес, афәрин! Өчле санын табып кара әле, яхшырак уйлап кара әле. Өчле санын табып кара әле, хата җибәрдең, дустым. Өчле санын табып кара әле. Юк шул, әйдә әле башка сорауга җавап биреп кара. Көрән төсне табып кара әле, булдырасың, дустым! Сау бул дустым.
Ахырдан нәрсә дип әйтәсем килә. Рәфис, Татарча планшет проектың өчен бик зур рәхмәт. Бүгенге видеодан соң инде аны күбрәк кеше белер дип уйлыйм. Файдаланыр, сатып алырлар дип уйлыйм. Син бик зур эш эшләдең.